Li bin çiyayên Kêsk li kêlika çimekî paqij gundekî biçûk bi dengî çivîkan şiyar dibin. Roj da, baran, Sîpan û gûlê li ser kevîran rûniştibû. Piştîn masîke biçûk di nav avî de bi kêfxwişî dileysî. Baran, Ez dizanim, îro em ê biçin ser çiyayî û bibînin kî ji me zûtir digihîje serê çiyayî. Gûlê, Lê em nikarin ji xwe re tenê li ser lezê bipîkirin. Divê em baldar bin. Ez, ez her tim baldarim. Baran rabû, lê pîl kevirî şemîtî kir û ket nav axê. Baran, Erî, ez pir baldarim. Hemû keniyan. Roj da. Baran, Her pirsgirîk ne bi lezî dî çareser kirin. Hin caran aqil ji lezî zîdetir e. Ji dûr vî dengî tîng tîng hat. Sîpan, Rawestin, win deng bihîst? Rojda, Erê, ji aliyê çemî tî. Hemû ber bi çemê ve çûn. Li kêleke çemî dîtin ku pere kevne gundî, bi dar, pel û kevîran hatiye astengkirin. Av êdî êdî li ser rûyê gundî berbilav dibû. Holî, Ger em vî astengî rak nekin, av dî li ser rûyê gundî belav bibe. Baran, Baş e, ez ê her tiştî bi destî xwe rakim. Rojda, Na, em pêşî divê plan bikin. Baran, Plan? Rojda, Erê, Heke em bî plan hereket bikin, dibî ku pirsgirîk mizintir bikin. Rojda li ser axî wêneyekî biçûk dikîşand. Rojda, Em ê sê koman bikin. Sîpan û gûlê dibî bînin ka ew ji ku derê tî. Ez û Baran bî dar û pelan ji ber ye perarek bikin. Sîpon, Îştek dîtim. Li dorî çemî kevirîn biçûk riya ovî girtîne. Heke em wan tenîrek bikin ovdî bi hîzeke mizin were. Rojda, Baş dîtî Sîpon, ji ber vî yeke em divî pêşî ovî hîdî hîdî ber bi kenorî kevne bibin. Ez î vî korî bikim. Baron dixwast kevirî mizin rake. Nekarîbû. Baron, Îveke vir ji min mizintir e. Gulî, Ne pirsgirêk, heke yek nekare, çar kes dikare. Şimdi dostenî çiyayî bi planekî nû dest bi karê kirin.

Hemû bi hev re dixebîtin. Roj da pilan dikît, sîpan li rêya avê dinîrî, gulê ajelan ji cihê xeternak dûr dikir. Baran û sîpan darên biçûk ji rê derdixistin. Baran, Ez nîha fehm dikim. Roj da, Çî? Baran, Her kes hewce nake ke her tiştê bi tenê bike. Gulê, Rast e, hêza Herî mezin hêza hevaltî ye. Hemû dikewin. Ji bin kevirê biçûk deng hat. Pîştî! Pîştî! Pîştî! Baran, pîştî li ku ye? Piştî ji bin kevê derkevî gote Piştî tu çawa ketî wî yê? Piştî ez li pey masiyekî biçûk bûm lê niha ez li wî re mam. Wara tu her tim di nav macerayan de diketî. Piştî belkî macera li pey min de hemû kenî ye. Ji vî gavî de dengî avî zîde bû. Sîpan, Roj da av zîde dibe. Roj da, Divî em lez bikin wî be îkê şaşîyê bika. Baran dixwast darê mezin rake. Roj da, Baran raweste ji aliyî din ve bikeşîne. Baran vê carî guhdarî kir. Hemû li çem hev rawestin û darî mezin kişandin. Hemû yek, du, sê. Dar şerî derket. Bav di kanalê kevin de herikî û çem dîsa aram bû. Piştî bi kîfxweşî di avê de pez da. Gulên. Bibînin civîk dîsa hatin.

Baran. Baş e, îro em ê biçin serê çî ye. Gul. Tu kincî dixwazî pîşbazîye bikî. Baran. Herî. Baran bi hezda û dî sal li kevirê şemê dîket. Baran. Ez baş em. Hemû kel yên. Çem paqij bû, gund ewle bû û hevatiya wan hîstir ji berê bû.

Ji dûr ve li ser çiyayê ronahiyekî so xuya bû. Sîpan ravestan. Sîpan, Refîk no, hûn wê ronahiyê dibînin? Hemû li çiyayê dinêrin. Rojda, Ew li wîr çi dike? Pîştî, Ez dizanim. Baran, tu çawa dizanî? Piştî bi kenekî biçûk got. Piştî. Ez nazim. Hemû keniya. Kamera hêdî hêdî ji wan dûr bû ve ronahiya li ser çiyayê nêzîk bû. Dengê vê got. Dema ku heval bi hev re bin, her çiyayêk rêyêkek dikare were keşf kirin. Rojda Heke hûn dixwazin bizanin li ser çiyayê çi heye, beşa dinî bi nîv ji dest nedin. Baran Tu ji kerema xwe, ji bo ku ez çarekê din nekevim, li kanala me bibin abone. Piştî Ez jî dixwazim abone bibim. Hemû keniyan. dengî vegotinê. Di va macerayî de em hîn bûn ku eqil, hevaltî û alîkarî dikarin pirsî gêrekî mezin biçûk bikin. Lê ronahiya sor li ser çiyayî hîn jî li benda wan e. Dawiya beşa yekem.